Erġajna qegħdin hawn biex nagħmlu kjass. U llum tingħaqad miegħi eh, Marik Xiberras, chairperson ta' Fondazzjoni Surat il-Bniedem, għandna statista, jekk qed ta' tajjeb. Ġifieri il-persuna eh, illi llum f'din intervista kapaċi tillupjana, imma żgur tkun intervista interessanti ġifieri mhux ħajkun il-każ. Eh, Kemm ilek bħala anesthetista u taħseb illi b'xi mod hu marbut mal-ħidma tiegħek f'Fondazzjoni Sirt il-Bniedem? Anesthetista ili l-fuq minn 20 sena. Fehmni, ovvjament bħala tabiba dejjem qisni nara lill-persuna u ngħin il-persuna f'diffikultà. sa ċertu punt. F'sura tal-bniedem imbagħad kelli l-opportunità li nagħmel dan ma' dawk li huma forsi iktar vulnerabbli u dawk li huma fil-periferija tas-soċjetà. Ġifieri eħe naħseb hemm link għax jekk tkun minnek isek tkun tħobb sort of tgħin lil min hu batut taf kif. U kif ġitni din l-opportunità speċi l-għol bdejt bħala board member imbagħad qed naħdem issa bħala chairperson tal-fondazzjoni.
X'inhuma l-isfidi bħala chairperson?
Fimni, hemm diversi sfidi u ma l-iktar speċi role li nara importanti fiha hija li bħala bħala chairperson u bħala board, għax jiena ovvjament parti mill-board l-amministrattiv, nigwidaw il-missjoni tal-fondazzjoni, ġifieri naraw dejjem il-fondazzjoni isa inline mal-missjoni tagħna oriġinali u mal-missjoni li speċi nixtiequ nibqgħu fuqha. Allura l-mistoqsija tiġi awtomatika. X'inhi l-missjoni? Ekku, il-missjoni hija waħda li kienet oriġinarjament kif bdiet il-fondazzjoni, il-patri li beda l-fondazzjoni li kien patri li Leopoldo Tabone kien kapuċċi. Dan il-viżjoni tiegħu kienet waħda ċara li joffri ken għal nies li huma bla dar, bla saqqa fuq rashom, imma mhux ġast ken, eh, joffrilhom ukoll is-sapport u t-tama li jkollhom bżonn biex bil-mod il-mod jerġgħu jibnu ħajjithom u jintegraw lura fis-soċjetà. Ġifieri mhux just a shelter, imma programm sħiħ biex dak li jkun jerġa' jibda ħajtu fis-soċjetà. Issa dan ħafna xogħol, u qisu ħa ngħidu hekk il-part time tiegħek għax mhux ix-xogħol full time kif diġà semmejna. Il-ħidma x'tinvolvi b'mod prattiku?
Bħala chairperson hekk kif għedtlek u isni nara li li kollox imur skont il-missjoni. Ma forsi żidna ftit id-djar li għandkom. Eh, da żgur, mela, eh, mela, il-fondazzjoni għandha ħamest id-djar. Tlieta tal-irġiel u tnejn tan-nisa u t-tfal. Tlieta minnhom huma għal nies bi problemi ta' saħħa mentali, ġifieri huma homeless għax għandhom problema ta' saħħa mentali. Kif ikunu waslu f'di s-sitwazzjoni?
Is-saħħa mentali tista' tiġi kollok problema tas-saħħa mentali kulħadd jista' jgħaddi minnha. Imbagħad ovvjament dawn in-nies jagħmlu ħafna żmien fl-Isptar Monte Carmeli jiġu institutionalized u jitilfu l-iskills kollha biex jgħixu indipendentament. Irridu nerġgħu nibdew mill-bidu ħafna drabi, jiġifieri ngħallmuhom anke kif jieħdu ħsieb tagħhom infushom. Imbagħad bil-mod il-mod nerġgħu nibdew li jitgħallmu l-iskills, jitħarrġu forsi fl-edukazzjoni, jitħarrġu fil- Fil-komunikazzjoni mal-oħrajn. Komunikazzjoni, f'kollox.
Għax letteralment kont tibda tibda mill-bidu kultant. Imma bil-mod il-mod naslu biex jerġgħu joħorġu. Infatti għandna tal-irġiel għandna dar li hija kważi fully dependent imma mbagħad ikun hemm is-semi independent li jmorru qabel joħorġu fis-soċjetà jgħaddu minn din id-dar u mbagħad jerġgħu jkunu indipendenti. Mbagħad għandna djar ukoll imma ta' nies bi problemi soċjali, ġifieri vjolenza domestika, nies li ma jistgħux jaffordjaw iħallsu r-renta għal xi raġuni jew oħra. Rajtu żieda f'dawn il-tip ta' persuni li ma jistgħux ilaħħqu mal-ħajja? Mhux hekk hu,
iktar ma togħla l-ħajja iktar ikun hemm nies bi problemi bħal dawn. Ikun oħrajn li ħarġu mill-ħabs pereżempju, li oriġinarjament hekk kienet bdiet il-fondazzjoni fil-verità għax kienet bdiet li dan il-patri li bdieha kien chaplain il-ħabs. fil-Faċilità Korrettiva ta' Kordin u nduna li ċertu priġunieri kif jiskontaw is-sentenza u jiġu biex joħorġu, kif joħorġu kienu qed isibu ruħhom mingħajr dar, issa jew għax ma jilqgħuhomx ir-relatives tagħhom jew għax ma jkollhomx fejn imorru u kienu jmorru jħabbtu l-kunvent tiegħu, f'dak iż-żmien kien qiegħed jgħix fil-kunvent ta' Indwieli tal-Kapuċċini u ma kinitx tħallih Postu komdu qisha din il-ħaġa u kien iddobba dar il-Fgura u kien laqagħhom hemmhekk. Jiġifieri l-ewwel grupp ta' nies kienu eks priġunieri mill-ħabs.
U llum il-ġurnata għadkom ukoll toffru dan is-servizz?
Naturalment, ija. Jiġifieri bqajtu leali anki għal dik il-missjoni ewlenija tal-bidu? Iva, dal, eħe, ma mbagħad ovvjament għandna iktar nies ġejjin minn, kif qed ngħidu, bi problemi oħrajn issa. Fondazzjoni Suret il-Bniedem, X'inhuma l-istejjer ta' suċċess? Għaliex forsi qed nitkellmu dwar ir-realtajiet xejn sbieħ li hemm bżonn jiġu indirizzati, imma nemmen żgur li jkun hemm stejjer ta' suċċess. Hemm ħafna, hemm ħafna. U jekk nibda ma nispiċċax. Imma l-importanti li forsi wieħed jifhem li fil-fondazzjoni tagħna, kif għedna, noffru saqaf. Jiġifieri nsolvu l-problema ta' rooflessness. imma wkoll nibnu l-persuna mill-ġdid, nemmnu ħafna fil-valur ta' kull persuna, ġifieri aħna nemmnu li kull persuna għandha potenzjal u dak il-potenzjal irid jiffjorixxi biex nerġgħu nġibu s-self esteem li ma jkollhomx, jħossuhom emarġinati allura nġibuhom qishom parti minn familja u noffrulhom komunità li jgħixu fiha. Jiġifieri hemm affarijiet li nibnu magħhom, pereżempju l-fatt li jiġu jgħixu magħna bħala familja, dawn bil-mod il-mod jibdew iħossuhom illi qishom jagħmlu networking magħhom infushom u jkun hemm ċertu appoġġ ta' nies li għaddejjin mill-istess problema. U dak qishom iżidilhom id-dinjità taf kif? Ninkoraġġixxu ħafna pereżempju edukazzjoni. Bħalissa tiġini xi ħaġġa moħħi partikolari li ġie għandna propju ta' żagħżugħ ta' tmintax-il sena. Dan kien ġej minn barra minn Malta, kellu diversi problemi, ma kienx jaf qas jitkellem bl-Ingliż, daħal magħna, tgħallem l-Ingliż vera malajr, beda kors l-MCAST, U llum, għall-grazzja t'Alla, għandu l-bachelor's degree u jgħix waħdu indipendenti fis-soċjetà. Ġifieri din waħda mill-affarijiet li vera kuntenti biha, taf kif, u bħalu hemm ħafna, hemm oħrajn, hemm tiġini f'moħħi pereżempju mara li ġiet b'tifel ta' ħames snin għandna, hi kellha problemi ta' saħħa mentali, kienet abbużata qabel ukoll u t-tifel ukoll kellu problemi mbagħad ta' behaviour. U din ma kinitx taf se taqbad tagħmilha bit-tifel lanqas biha nfisha. Imma bil-mod il-mod għelbet it-trawma u bdejna ngħinuha anke biex tieħu ħsieb it-tifel u llum għandha xogħol u tgħix waħidha għadha tiġi tarana kultant. Baqgħet grata ta' dan. Ħafna, ħafna. Kollha b'xi mod jerġgħu jiġu ftit jarawna u jkunu grati lejn il-Fondazzjoni. Jien qed ninnota li inti liebsa salib. Il-ħidma tiegħek hija ispirata mill-valuri Nsara għax qed tirrispettaw il-missjoni ta' dan il-Patri, imma kif tħoss anki s-sens ta' spiritwalità jiggwidak fid-deċiżjonijiet li tieħdu?
Is-Salib dan huwa t-tau, huwa simbolu tal-Kristjaneżmu imma wkoll tal-Franġiskaneżmu. It-Tower ta' San Franġisk kien sinjal, kien jirrappreżenta qisu l-fedeltà tiegħu lejn Kristu Msallab, imma wkoll il-wegħda li jaqdi lill-fqir u l-batut u l-emarġinati ta' dak iż-żmien. Għalija jirrappreżenta l-imħabba li San Franġisk biha kien jagħmel dan, speċi l-imħabba li kien juri lil-lebbruż lill-fqir imma l-ħolqien kollu u fuq kollox lil Ġesù Kristu. U jirrappreżenta wkoll l-imħabba li sort of Kristu iħobb lilna. Imħabba isa mingħajr limitu, mingħajr kompromessi lej kulħadd u mingħajr distinzjoni. Sort of eħe, u din l-imħobba nħossha ħafna, nħoss li kulħadd għandu jgħix u msejjaħ biex jgħix din it-tip ta' mħobba, sort of. Mħobba li forsi meta meta tgħixha u meta tkun fil-ħajja tiegħek saf kif tibdel kemm ħajtek imma wkoll ħajja ta' dawk li tiltaqa' magħhom. Kif qed tagħmlu intom fil-fondazzjoni. Eżatt, infatti aħna nemmnu ħafna f'dan il-valur, nippruvaw ngħixuh mill-aħjar li nistgħu għax m'aħniex perfetti naturalment, għax nemmnu illi Issa meta tgħix din it-tip din l-imħabba tkun qed tibni wkoll komunitajiet li jkunu iktar inklussivi u jkun iktar ta' appoġġ bejn il-membri tagħhom u allura soċjetà aktar ġusta eventwalment u soċjetà aktar b'saħħitha. Jiġu mumenti meta tinsa tilbsu s-salib għax jiena tiġrili. Ma nilbsawx ta' jien. Le? Le ma nilbsawx. Norqod bih ukoll. Mela forsi tiġrili biss. Inti personal titlob? Iva ta' regolari. U tħoss li x-xogħol tiegħek mbagħad jinkwadra f'dak it-talb? Iva, u naħseb li x-xogħol ma kienx ikun possibbli li kieku ma ma nitlobx u ma nagħmilx speċi ta' l-ħin tiegħi u r-relazzjoni tiegħi mal-Mulej. Imma ma naħsibx li kien ikun dan kien ikun kollu possibbli għal raġuni li Anke l-ħin mar li min taf kif naħdem l-isptar u mbagħad irid nagħmel dan ix-xogħol. Miżżewġa, għandi żewġ tfal, ġifieri naħseb li ma kienx ikun possibbli li kieku mhux għax vera nemmen fih u nitlob l-għajnuna. Hekk hu.
Tkellimna dwar persuni bla saqaf fuq rashom. Forsi din għandna t-tendenza li naħsbu din hija xi ħaġa li naraw barra minn xtutna, bniedem isiefer, tara ħafna tal-lagħba barra l-knejjes, eċċetera, u jgħidlek imma Malta fejn huma t-tallaba ma tantx tara hemm forsi bħal meta tmur f'pajjiżi oħra tara nies bil-kutri qegħdin fuq il-kartun. X'twieġeb għal dan? Number one nassigurahk li hawn. Hawn ħafna nies fuq il-kartun f'areas partikolari. Imma kif għedna mela hemm żewġ tipi ta' homelessness, hemm dik li ngħidulha rooflessness li m'għandhomx saqaf fuq rashom, ma dawn in-nies. Imbagħad hemm homelessness li Għalkemm jista' jkun li għandhom fejn jgħixu mhumiex kapaċi jgħixu waħedhom, bħal meta għedna nies bi problema ta' saħħa mentali. Jiġifieri l-homelessness tista' tinvolvi żewġ affarijiet. Eħe, Malta u ħafna minn dawn in-nies u mhux nista' nassigurahomkom għalax forsi stereotipi li forsi ħafna nies jaħsbu li dawn huma kollha barranin mhu veru xejn. Hawn anke Maltin li qegħdin f'din is-sitwazzjoni sfortunatament. U mingħajr ma nidħlu fi statistika speċifika, imma. Li ma nafhiex. Li ma tafhiex.
Taħseb illi ikun hawn min jgħid, jgħidlek imma dan nies isma' hi tort tagħhom. Dan nies forsi jkunu abbużaw minn xi vizzji, eċċetera, alkoħol, droga, min miss mal-ħabs u qisu ma rkuprax wara li ħareġ. Inti li għandek ukoll sens ta' fidi, kif twieġeb meta bniedem jgħidlek isma' jien d-dottor tiegħu? Le, ma ħafna nisimgħu għadik ta' hija dan huwa xi ħaġa stereotip li nixtieq li jitkisser fil-verità. Ħafna nies jaħsbu li pereżempju homeless għax għażżien u ma jridx imur jaħdem. Mhu veru xejn. Qatt irrid nara xi ħadd homeless purament għax għażżien. Il-sitwazzjoni hija kumplessa mmens. Ħaġa oħra li ħafna nies jaħsbu kif għedt inti tajjeb għax dan jabbuża mis-sustanzi. Again, mhux kull min jabbuża mis-sustanzi huma homeless u mhux kull min hu homeless jabbuża mis-sustanzi ġifieri le. U bħala bħala bniedma sort of ta' fidi nemmen li m'għandniex niġġudikaw assolutament qabel ma nkunu fil-pożizzjoni u naraw b'għajnejna u mmissu b'idejna l-affarijiet Ma nix ngħidu li speċi ta' dak għal hekk u dak għal f'sitwazzjoni hekk kumplessa mmens ħafna drabi jkun hemm problemi ta' saħħa mentali anke jekk ma jkunux evidenti jew evidenti għax ovvjament tibda bi trawma ġieli meta jkunu żgħar imbagħad din ovvjament ma tgħinhomx jidħlu f'sitwazzjonijiet li mhumiex ehm, tajbin forsi u li mhumiex ehm, ma jgħinuhomx. Ikun hemm vjolenza domestika, pereżempju, mbagħad jispiċċaw par. Hemm ħafna, hi kumplessa l-problema. Biex titkisser id-dinjità. U mbagħad fl-aħħar mill-aħħar jispiċċaw bla dinjità u bla self-esteem u emarġinati. U hemmhekk intom fihom taraw verament lil Kristu, kif kien tara Bnu. Issa jiena żagħżugħ, forsi l-ewwel punt huwa kif semmejt inti li ma niġġudikawx, imma aħna ż-żgħażagħ. X'nistgħu nagħmlu, bħala anki punt ta' attiviżmu? Ħa nibqgħu fit-tema biex noħolqu kjass. Sewwa, sewwa.
Mela, iż-żgħażagħ qegħdin f'punt, huwa kohort tas-soċjetà li qegħdin f'post brillanti biex tagħmlu differenza. Number one għandkom ħafna enerġija. Forsi mhux kulħadd għax inħossniha jien, imma insomma. Il-maġġor parti. Sewwa, sewwa. Għandhom ħafna enerġija, għandhom ħafna ideat u għada ħaj, u darbtejn għada jkunu l-adulti tas-soċjetà, ġifieri importanti li sort of jagħmlu differenza huma. Forsi l-iktar ħaġa, li tiġi ġewwa dak li jkun hija xi ħaġa li ta' min jinkoraġġiha li tieħdu sehem volontari ma' NGOs bħal Suriet il-Bniedem oħrajn.
Hemm impenn ta' żgħażagħ li jimpenjaw ruħhom magħkom? Magħna
il-ħaddiema kważi kollha żgħażagħ under 30, imma bħala volontiera kultant ikun hemm mhux dejjem qed tifhem. Però Naħseb iktar milli dawn ftit żgħażagħ jistgħu jivvolontarjaw fuq dan il-livell. Però naħseb day to day, ehm, il-mod kif ngħixu, kif jgħixu, ehm, jista' jagħmel ħafna. Eżempju, xi ħaġa li vera nħoss li tgħin hija li ż-żgħażagħ ikunu miftuħin għall bżonnijiet ta' dawk kollha jiltaqgħu magħhom, li tkun miftuħ għall bżonnijiet ta' sħabek, li tkun miftuħ għall-bżonn ta' membri tal-familja tiegħek imma wkoll ta' nies li forsi ma tantx tara jew dak li qegħdin fil-periferija, ma nafx lilek imma sort of lili tiġrili ħafna ġieli filgħodu tkun qed tinkwieta fuq xi ħaġa, tkun aljenata mbagħad jgħaddi xi ħadd mill-kurutur, jitbissimlek u jgħidlek bonġu jibdillek il-perspettiva tal-ġurnata, ġifieri bi ħmerija biex ngħidu hekk, just bi tbissima, Tkun qed tagħmel differenza ma tafx dak li jkun minn x'qed jgħaddi. Jew tiġi intervista eżempju tibda tewden ħafna u ma tibda tuħu pjaċir u tħossok komda. Eh, ma nafx, ġoħra forsi awareness u fkun qed ngħidu ċert u l-istigma kbira Malta fuq homelessness, għaw daw l-istereotipi nixtieq ħafna li jitkissru onestament. Mużżaza forsi billi edukaw lilhom infushom mbagħad eh, l-sħabhom forsi jistgħu jkissru da tip ta' stereotipi. Anke dak is-sens ta' kif qed tgħid inti element ta' sensittività lejn bżonnijiet li jista' jkun hemm. Ħadd li ħadd ieħor.
Ħe, u forsi jien-naf jieħdu sehem f'attivitajiet komunitarji jew fl-iskola, jew jibdewhom huma dawn l-attivitajiet, jien-naf pereżempju reverse advent calendar, jien ma nafx forsi ġbir ta' fondi għal karità partikolari. Jew jagħtu l-ħin.
Jew jagħtu l-ħin tagħhom. Imma wkoll dawn apparti milli forsi jgħinu, tgħinu b'ġiex modi fil-verità, tgħin materjalment, għax jekk tiġbor xi ħaġa jew whatever qed tgħinhom materjalment, imma wkoll qed tgħin biex tibni forsi kif taf tgħid, qisha komunità ta' kompassjoni u solidarjetà li fl-aħħar mill-aħħar jiena naħseb li twassal għal aċċettazzjoni ikbar tal-problema u forsi qed tibqgħetha forsi tinqered il-problema. Monique Sciberras, Grazzi ħafna li nqadt miegħi għal kjass. Kif tħossok minn wieħed sa għaxra wara li spiċċajna dil-konverżazzjoni? Ten plus. Aww mela
tajjeb ħafna. Grazzi bil-ħidma tiegħek li qed tagħmel Fondazzjoni X'rad il-Bniedem jgħall aktar persuni wkoll jimpenjaw ruħhom biex titkisser l-istigma u kulħadd ikollu x-xewqa forsi eterna li kulħadd ikollu saqaf fuq rasu u anki din l-imħabba għax hija l-imħabba li tagħti dinjità.